Puluň emele gelişi. Günümizde pul diýip atlandyrylan zat häzirki wagtdaky manysyna gelmezden öň müňlerçe ýyllyk taryhy öz içine alyp, her dürli şekillerde ulanylypdyr. Bu şekilleriň bolsa käbirleri günümize çenli gelip, käbirleri bolsa gelip bilmändir. Hemmämiziň durmuşymyzda bar bolşy ýaly ýene birinji gün irden işe gitmek üçin telefonymyzdaky budilnigiň sesine oýanyp, ertirligimizi edinýäris we işe gitmek üçin ýola çykýarys. Öz maşynymyz bilen ýa bolmasa ýol maşyn, awtobuslary ulanyp öz iş ýerimize baryp, işe girişip işlemäne başlaýarys. Bu içinde ýaşaýan durmuşymyzdaky edýän her bir işlerimiz bir birini ekonomiýa bilen baglap durýandyr. Telefonymyz, edinýän ertirliklerimiz, şahsy ulagymyz ýa-da ýol maşyndyr awtobuslarymyz ýaly gerekli bolan hemme zada şolary öndürmezden ýa-da satyn alan adamlarymyzy tanamazdan diňe pul diýlen zat bilen eýe bolup bilýäris we peýdalanyp bilýäris. Pul diýlen zady gazanmak üçin edýän hyzmatymyzyň ýa-da öndürýän önümimiziň pula öwrülmesine çenli bolýan işleriň hemmesinde işlemäge gerek galman haýsydyr bir bölümde işlemegimiz ýeterli bolýar. Sebäbi durmuşymyzda adamzat üçin gymmatly bolan her hyzmatyň ýa-da önümiň gymmatyny we önüm öndürilýän ýerlerdäki her bir işiň maddy tarapyny pul diýlen zat bilen sanly ýagdaýda gymmatlygyny kesgitläp bilýäris. Soňunda bolsa çark ýaly aýlanýan sferik bir ekonomiýanyň içinde kiçijek bir rolumyz bilen aslynda näme öndürýändigimizi bilmezden, ekonomiýa ýa-da ekonomiýanyň niresindedigimiz hakynda hiç bir pikire eýe bolmazdan bu pul diýlen zady gazanyp we sowup köp zada eýe bolup bilýäris. Köp ýyllar mundan öň telekeçilik işi biraz tapawutly ýöreýärdi. Pul diýlen zat ortada ýok wagty diňe alyş-çalyş usuly bardy. Awçylyk we ýygnamaklyk durmuşymyzdan ekerançylyk ýaşaýşyna çenli uzap gaýdýan köp wagt bu alyş-çalyş usuly öz güýjüni gorapdyr. Ilkinji demir puly basan millet köp kişiniň bilişi ýaly lidiýalylardyr. Lydia ýyllardan öňçä pula meňzeş zatlar ulanylypdyr, ýöne häzirki wagtdaky puluň ulanylýan maksadyna laýyk görülen ilkinji pul lydialylar tarapyndan basylan teňňelerdir. Lydialylardan öňçä dünýäde Köne Müsür ýaly uly milletler ýaşapdy we bu milletler ekonomiýada-da milletleri ýaly uludy. Ol wagtlar ekonomiýada has ösen alyş-çalyş usuly ulanylýardy. Köne Müsürde ekonomiýa uly ýagdaýda merkez edilip gurnalypdy we işleýşini berk gözegçilikde saklaýardylar. Köne Müsürde soňky döwüre çenli demir pul ulanylmady, ýöne mal çalşygynda bolsa bir tur alyş-çalyş sistemasyny ulanýardylar. Alyş-çalyş sistemasynda standart ýagdaýynda däne we deben aralygynda altyn ýa-da kümüşi her iki tarapa-da peýda getirjek ýagdaýda ulandylar. Köne Müsürde ulanylýan agyrlyk ölçegi bolan deben togsan bir gramdan ybaratdy. Işçilere däne bilen aýlyk tölenýärdi. Bir ussa aýlyk iki ýüz elli gram däne gazanýan wagty orta bir işçiniň aýlyk gazanjy iki ýüz kilogram dänedi. Bahalar ýurtda resmi taýdan hemişelik ýagdaýa getirilipdi we söwdany aňsatlaşdyrmak üçin listler bilen görkezilipdi. Meselem, bir köýnek bäş kümüş deben, bir sygryň bahasy bolsa ýüz kyrk debenden ybaratdy. Däneleri beýleki mallar bilen bellenilen listlere görä alyşyp-çalyşyk edip bolýardy. Demir pul ilkinji gezek Müsüre bäşinji asyrda daşardan getirilipdi. Ilkinji teňňeler hakyky pul ýerine standart ýagdaýa getirildi we gymmatly demir parçalary edilip ulanyldy we soňraky asyrlarda bolsa halkara söwda hakyky teňňeler bilen geldi. Agzap geçişim ýaly, Köne Müsürdäki ösen alyş-çalyş sistemasynda görnüşi ýaly alyş-çalyşa esas alynýan däneler, arpa, bugdaý ýaly mümkin boldugyça bozulmaýan we üýtgemeýän ýagdaýda az gymmatlygy bolan ýeňil altyn we kümüş ýaly gymmatly metallary birikdirilendir. Şu ýagdaýda kelläňizde şu sorag ýüze çykyp biler, Bärde altyn we kümüş pul ýagdaýynda ulanmandyrlarmy? Bärde ulanylan altyn we kümüş pul ýagdaýynda ulanylmandyr. Şu taýdan mallaryň fiziki mukdarynyň gymmatlylygy ýaly altyn we kümüşiň hem fiziki mukdary hakykatdanam gymmatlydyr. Puly ele alanymyzda bolsa günümizde ulanylýan ýüz manat puluň fiziki mukdarynyň gymmatlylygy bir butin ondan bir gram kagyzdan ýasalýar. Bu bolsa dykgata alynmajak derejede azdyr. Puluň asyl gymmatlylygy görnüşi we sanly gymmatlylygynyň garşylygynda alyp bolýan hyzmatlardyr. Önümleriň fiziki gymmatlylygydyr. Pul, belli bir görnüşi degişli sanly bir ululygy görkezýän resminamadyr. Lidiýalylar puly tapan taryhyndan başlap pullaryň fiziki gymmatlygy ünssüz galar derejede däldi. Sebäbi, basylýan pullar altyn we kümüşden ýasalýardy. Hatda kä ýerlerde arassa altyndan hem pul ýasalypdyr. Ýöne günümize çenli üýtgeşme görkezen pul indi esas manysynda bir resminama ýagdaýyna geldi. Ýaňky agzap geçen alyş-çalyşyň esasy bolan hemme zat emtia bazarydyr. Emtia sözi arapçadan gelýän söz bolup, satyljak zatlar, mallar manysyna gelýär. Altyn we kümüş hem emtia diýlip ele alynýar. Altynyň tapylyşy biziň eramyzdan öňki bäş müňünji ýyllara daýanýar. Az tapylýan, ýaldyrawuk we himiki taýdan reaksiýa girmeýän ýagdaýy bolany üçin hemem üstünde aňsat işlenip bolýany üçin ilkinji bolup gymmatly şaý-sep hökmünde ulanylypdyr. Wagtyň geçmegi bilen gymmatlylygy artyp çalşyk edilip bilinjek mal ýagdaýyna gelip, emtia bazaryna dahylly bolupdyr. Ýene-de az tapylmagy we uzyn wagtlap bozulman durýanlygy sebäpli beýleki emtia barlyklarynda üýtgeşik ýagdaýda indekslenen bir emtia ýagdaýyna gelipdir. Altyn dünýäniň her ýerinde standart bir madda bolanlygy üçin dünýä söwdasynda köplenç altyn ulanylypdyr. Asyrlar soňra puluň ýüze çykmagynyň ardyndan hem altyn fiziki we himiki aýratynlyklary üçin gymmatlylygyny saklaýan ynamly bir gämi ýagdaýynda görlüpdir. Söweşlerde, gytçylyk we krizis wagtlarynda mydama altyna umyt baglanylypdyr. Şol wagtlar altyn her söwdanyň standart çalşyk emtiýasy ýagdaýyna gelipdir we altynyň arzyna görä altyna bolan talap hem şo derejede ýokarlanypdyr. We altyn näçe köp bolsa bolsun, şonda-da altyn gymmatlylygyny ýitirmändir. Amerikan dollary bir müň ýedi ýüz segsen bäşinji ýylda döwletleriň resmi pul görnüşi diýlip kabul edildi. Şol wagtlar içinde dollar diýlip geçen pul görnüşleri teňňelerdir. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda Merkez bankynyň guralmagynyň ardyndan bir müň dokuz ýüz ýetmiş ikinji ýylda Amerikan dollar çaphanasy guruldy we Ispaniýanyň dollary bilen deň derejede kümüşe eýe bolan Amerikan dollary basyldy. Bir müň sekiz ýüz nji ýyllarda Amerikan dollaryndaky kümüş ýokary derejede azaldyldy. Ilkinji amerikan dollary bir müň sekiz ýüz altmyş birinji ýylda dolanyşyga girizildi. Sferik ekonomiýa ele alnanda söwda edilýän ähli pul görnüşleriniň biri-birine öwrülip bilmegi gerekdi. Bu ýagdaý bolsa bir müň dokuz ýüz kyrk dördünji ýylyň iýun aýynda ikinji dünýä urşy wagtlarynda, dünýäde güýçli ýagdaýda duran Amerikanyň kiçijek bir obasy bolan Bretton-Wudsda Birleşen Milletler pul we finans konferansiýasynda Bretton Wuds sözleşmesi bilen amala aşyrylypdy. Bu ykdysady sözleşme bilen bir unsiýa altyn otuz bäş amerikan dollaryna barabar edilip we sözleşmä goşulan beýleki döwletleriň puly hem amerikan dollarynyň walýuta hümmetine barabar edilipdir. Döwletler on prosent tolkunlanmalarda walýutany üýtgetmekde erkindirler, ýöne on prosendi geçen tolkunlanmalarda bolsa Halkara pul fonduna ýüz tutmalydyr. Bu sistema dünýä taryhynda ilkinji gezek garaşsyz döwletleriň öz aralarynda belli bir pul sistemasy üstündäki sözleşmeleriň netijelerinde amal etmäne başlanypdyr. Bu sistema görmezden gelinen pul arzuwy, inflasiýa, sebäpli Amerikanyň. bir müň dokuz ýüz ýetmiş birinji ýylda altyny indekslenmekden ýüz öwürendigini dile getirmeginiň netijesinde soňlanypdyr. Garşylyksyz basylan amerikan dollary beýleki döwletlerde üýşmäge başlapdyr we arz köplügi bilen amerikan dollarynyň gymmatlygy azalmana başlapdyr. Amerikan dollarynyň birikdirilen altyn gymmatlylygy üýtgemänligi sebäpli ekonomiki çataçmalar ýüze çykypdyr. Bu nukdaýnazardan seredilip, amerikan dollary hem altyna görä tolkunlanmaga başlapdyr. Hawa, günümizde pul nämä görä basylýar? Iki müňünji ýyllaryň başynda Amerika altyn garşylygynda pul basmak politikasyny goýbolsun edendigini aýtdy we gereksinim duýlan ýagdaýynda ähli ekonomik emtiýalary basylan puluň ýerine kepil hökmünde ulanjakdygyny aýtdy, ýagny, ähli fiziki önümleri kepil edilip görkezip boljakdygyny aýtdylar. Häli-şindi hem köp döwletler könelmeýän altyn rezerwleriniň üsti bilen pul basmagyny dowam edýärler. Ýöne ösen döwletler tizlik bilen ýoluny dowam edýän döw ekonomiýalaryň ýuwaş-ýuwaş ewrimleşdirmäne başlandyrlar. Altynyň gymmatlylygyny saklamak aýratynlygyna goşmaça, ilkinji gezek dünýäde altyn ulanylyşygyna başlanyldy. Günümize çenli dünýä ýüzünde öndürilen elektronik enjamlarda ulanylýan altynlar dünýäde öndürilen altyn rezerwleriniň on prosentine deň gelýär. we gaýtadan işlenýän altynyň gymmatlygynyň has köp bolmagy sebäpli altyn ulanylýandygyny hem oýlamak bolýar. Bu ýagdaýyň geljekde altyn bazaryny nähili ýagdaýa getirjekdigini bilmeýäris. Eger-de wideo siziň göwnüňize ýaran bolsa we şunuň ýaly wideolaryň dowamynyň gelmegini isleseňiz kanalyma agza bolmagy we haladym düwmesine basmagy unutmaň.